Hoş keldiñiz bizim qırımtatar İsmail Gasprinskiy adına kütüphanemizge. Ve birinci sual, elbette, adıñız ne? Menim adım Kazım Jubbarov. Men bu kitaphanege kelgen sebebim nesi, mına men eşittim, televizorda da kördim. Onıñ içün Kenan Kutubzade aqqında, onıñ Quran Tası aqqında, onıñ oğlu aqqında Bir-eki tek arançıqlı aytma laf, aytma stil. Men altmış altı, bir mıñ doquz yüz altmış altıncı senesi Moskvada olğanda, millet vekili olaraq men olarnıñ üyünde, İsmet oğlunıñ üyünde yattım yigirmi dört kün. Olarda bu millet içün. Onıñ anası Esmabte. Onıñ içün olar aqqında men aytacaqlarım, bu Kenan Kutubzade cenkten evel Qırımda dokumental filmler çıqarmaq studiyasında çalışa edi. O vaqıt bu bizim soyumız Esmabte İbraimovnıñ üleni. O vaqıt olardan oğlan, oğlan doğa, İsmet. Qutubzade. Men olarnıñ ününde boldım. O cenk vaqtında olar, o kişi cenk kinooperatorı olıp, Nürnbergskiy protsess, Osventsim nelerin epsin çıqardı. O aqta oğlu, men Kenan Qutubzadenen tanış degülim, amma olar aqında oğlu Babası aqqında bundayın mağa aytqan edi, altmış altıncı senesi. O vaqıt İsmet endi Moskvadaki, rusça aytqanda, Vsesoyuznıy gosudarstvenıy institut kinomatografiyanı pitirgen soñ, o kinodokumentalist olıp çalışa edi Mosfilmde, dokumental filmler çıqarmaq. Ana o vaqıt bizler çoq şey ayttı babası aqqında, amma babasınen o vaqıt endi olar cenkten soñ yaşamadılar. İsmet kino dokumentalist olaraq Mosfilmde çalıştı. Onıñ qorantası, qızı ve apayınen men tanış edim. Mence size bu aqta qısqaca men sizge ayttım.
Pek yahşı, çoq sağ olun. Ve ekinci sual, qaç yıl devamında o kinooperator olıp çalıştı?
Men bilgenimge köre, cenkten evel, ne qadarlığın doğrusını aytalmam, beş yılım, altı yılım cenkke cep et, no, cenkten soñ o, er vaqıt kino dokumentalnıy filmler çıqarmaq artından yürdi. O, soñğı vaqıtları Rostov-na-Donu şeerinde keçindi.
Siz özüñiz çesiñizge nasıl onı adam dayın nasıl duyasıñız? O qaraman edim, nasıl? O adam endi millet içün. O vaqıtları cenkten evel bizim milletimiz o qadarlıq medeniy taraftan sizge neden aytayım, bunday kino olsun, bunday neler, amma Ökçe Kenan ağa bek yaman buğa qızıqqanı içün o kino Qırımdaki Yaltinskiy kinostudiyada çalıştı o adam. Em kino dokumenta mına bu köylerge cürip episi neler cıyınlar olsun balaban şeyler olğanda o kino dokumentalnıy filmler çıqardı. Soñ cenk vaqtında onı kino operator etip soñ cenk vaqtında cenk nelerini, kadrlarını çıqarmağa mecbur oldı. Men bilem ki, o mektüp yazğan edi ve onı Osventsim lagerge yolladılar e, ve o otuz beş kün devamında anda, bu lagerde bütün vaqialarnı körip, çıqardı ve kinolar soñ çıqardı ve nasıl premiyalarnen mukâfatlandı bilesizmi? Men şimdi onı doğrusını aytalmam, olarnı dokumentalnıy sizge doğrusını aytalmam. Onı eger kerek olsa, onı oğlunen bağlanıp, mümkün oğlu İsmet Kutubzade sizlerge açıq-aydın er şeydi doğrudan-doğru aytmağa. Pek yahşı, çoq sağ oluñız. Daa barmı ne aytmağa bu adam aqqında? Ekim.
Ebet, halqımız bundayan ağır vaqıtlarda o adam. Bilesiz, ebet, bizde o adam da endi özü, özüne köre Nürnbergskiy protsessini çıqarğan soñ, Osvensim protsessini çıqarğan soñ, onda yerlerge er bir adamlarnı da cibermey ediler kino dokumentalnıy çıqarmağa. Onıñ içün halqımız onday adamlarnen ğururlanmağı mümkün. Büyük adam içün degende o adam tarihta qaldı. Mına bu Nürnbergskiy protsessini çıqarğanda anda körsetile edi. satırları anda yazıla, Kennan Kutubzade, kino dokumentalnıy, mına bu televizornı kim baqsa, anda yazıla, Nürnbergskiy proses ketkende anda yazıla, kinooperator Kennan Kutubzade.
Mına onday.
Çoq sağ oluñız, kelgeniñiz içün sağ oluñ.